Sa i 'di gweud 'tha neb, dim ond mam a dad a mam-gu yn amlwg sy'n gwybod. Ond ie, mae'n grêt nawr, mae pobl yn gwybod a mae Twitter, Facebook, pawb yn mynd yn wyllt ac Cymru tu ôl i fi sydd yn amazing. A ti oedd y cyfweliad cynta ar y rhaglen neithiwr, dechrau gyda bang wrth gwrs. Yym, sut fath o ymateb ti 'di gael? O, mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel. Mae Facebook 'di crasio, so fi ffili mynd ar Facebook achos mae gymaint o gynnwrf. Yym, mae Twitter, mae pawb yn mynd yn wyllt, mae Cymru, yym, y Drindod, pawb Dyma pawb yng Nghymru tu ôl i fi sydd yn amazing a dwi mor ddiolchgar i bawb yng Nghymru. Um, yeah, a just texts, uh, galwadau ffôn, uh, mam gi, ddim yn gwybod beth iawn, achos dwi ddim ar yr we, ar yr yngrwyd, so um, i fi goffa gweud hi, ni wedi bod yn y papur newydd, so mae wedi bod yn, waw, sioc. Achos mae mam gi, neu Nani Chris, yr yeah. un mor enwog a ti, swn i'n deud, ar y funud. Falle bod i fach mwy enwog yn hyn o bryd. Hello.
I'm singing and my nan's come in erm she's my biggest fan she's the Oh I love it when nans come along.
Would you like to sit next to me? Yes I'd love it. Can someone get me Christine a chair? Felly deutha ni am y diwrnod i hun te pan es di i i fynd am yr X Factor? So nathon ni adel y tŷ tua wyth o gloch y bore a teithio i Fanceinion erm fi, mam, dad a mam-gu. Odd e'n brofiad hollol anhygoel. Nathon ni gyrraedd a diolch byth erm ma' mam-gu Bach yn hynach, felly nathon nhw yy sicrhau bod gan- bod ganddi panedi o de a stwff a galon ni ishte lawr. Ond o'dd e tua deuddeg awr, os nad yn fwy, o ddiwrnod yn ffilmo fan 'yn a fan draw, yym a wedyn gadel a cyrraedd nôl erbyn tri o gloch y bore dwi'n meddwl, ond o'dd mam gyd dal yn gwenu, a wedodd hi yym dyma highlight bywyd t'mod o'dd hi'n o'dd hi'n weud e, o'dd e'n amazing. High register so I like to go into that. Yym but yeah I like swing and jazz and you know. I have to say, Christine looks good on that panel. Yeah, it does, she does. Sut oeddet ti'n teimlo, fi'n gwybod oedd Nani Chris wrth dy ochr di, yeah. ond sut oeddet ti'n teimlo yn cerdded mewn, achos i ni ar y teledu mae'r stafell yna'n edrych yn enfawr. Odi, mae'r stafell yn fawr, yn enwedig achos mae e mor dawel, chi'n cerdded mewn a mae disgwyliadau'r beirniad mor uchel, a maen nhw mor fawr i statws yn y diwylliant, mae e'n, ond Ie, o'n i, o'n i'n crynu, o'n i'n trio peidio dangos 'ny, o'n i jyst yn dal llaw Mam-gu a jyst yn edrych arni hi pan o'n i'n teimlo bach yn yy nerfus on yy.
Felly o'dd y beirniad i gyd yn neis? Ie, o'dd e'n, beth o'dd yn yym brofiad i fi o'dd y ffaith bod Alisha yym ar y panel, felly o'dd y, o'n i'n disgwl Nicole yn amlwg on' o'dd hi'n yym neud pethe eryll. Ond oedd y beunid yn hyfryd, ma' raid fi weud, o'n nhw mor croesawgar pan gerddais i fewn a dd- a dd- oedd e jyst teimlad cynnes yn y- yn syth pan nathon nhw gwrdd â Mam-gu a fi a oedd sh- yy Sharon yn yy rhoi cusanau bach i Mam-gu a oedd hi'n teimlo'n relaxed ond yy ie nath Mam-gu jyst cyn fyn' mewn oedd hi'n nerfus o'n i'n nerfus ond wedyn nath y ddau o ni cytuno ar ôl a jyst gweud o'n nhw mor lyfli oedd e jyst yn

Ond yy ie, tuniwch fewn a gobeithio newch chi yy neith Cymru yy fod tu ôl i fi a fydd hwnna'n amazing. Wel wrth gwrs, 'da ni gyd tu ôl i ti, ni methu aros i weld pa mor bell wyt ti dal yn gwenu, felly yy... Yy, gwenu nerfus falle. O! Dyw e jyst ddim isie rhoi dim byd! Yym, ni gyd mor mor browd ohono ti Lloyd, da iawn ti, yym a ni'n edrych mlan i weld ti nawr ar y boot camp!